Wel, dyna ran o gerdd fywiog ar destun y trên. Ydw i'm yn farddoniaeth fawr, wrth gwrs, ond fe aeth yn boblogaidd iawn ar y taflenni baledi yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yym, taflenni bach oedd rhein, yym, rhyw bedair ochr fel arfer, ac o'n nhw'n cael eu cynhyrchu wrth y miloedd, a rhyw, fel arfer, rhyw un neu ddwy gerdd boblogaidd arnyn nhw. A bydda baledwyr yn crwydro'r wlad yn yn eu perfformio nhw ac yn gwerthu'r taflenni 'ma mewn ffeiriau a mewn marchnadoedd, ac yn wir, hyd yn oed weithiau o ddrws i ddrws. Nawr, fe ddechreuodd reilffyrdd gael eu codi o ddifri yng Nghymru yn o'r 1840au ymlaen, a mae'r mae'r holl ddatblygiad yna o rwydwaith o o reilffyrdd ar draws Cymru yn yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt erbyn y 1860. Er bod yr adeiladu yn yn parhau ar hyd y ganrif mewn gwirionedd, ac erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd pawb yng Nghymru o fewn rhyw bum uchdir i orsaf reilffordd, hyd yn oed yn y mannau mwya' anghysbell o'r wlad. Nawr, mae dyfodiad y rheilffordd i Gymru, mae yna effaith bellgyrhaeddol iawn ar bob agwedd mewn gwirionedd ar fywyd Cymru, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn ieithyddol ac yn sicr yn economaidd. Ac i ni'n gweld hynny yn yn achos awdur y gân fach yna ar y trên, dyn o'r enw John Hughes, neu Ceiriog fel mae'n cael ei adnabod yn fwy cyffredin, un o feirdd mwyaf poblogedd Cymru yn ei ddydd, ac yn wir, am ganrif ar ôl i farw, yym, awdur caneuon fel Nant y Mynydd, Gloyw, Loyw, Yn Ymdreiglu tua'r Pant ac yn y blaen. A mae ei bywyd ceiriog yn annatod glwm mewn gwirionedd wrth y trên. Mab ffarm oedd Ceiriog, yym, fel mai fel mai i i enw barddol yn awgrymu, o ogledd ddwyrain Cymru. Ond yym doedd e'n casáu bywyd y ffarm ac yn un ar bymtheg mlwydd oed fe yym ddihangodd e mewn gwirionedd o o yy Ogledd Cymru i fynd i Fanceinion, i'r ddinas fawr. Yym ac ma' ma' 'na gerdd ganddo fe sydd yn rhyw hanner yy hunangofiannol, yy mae John yn mynd i Loegr ac yn disgrifio ffordd mae'n pacio i ddillad gwladoedd ac yn y blaen, a ond yn mynd wedyn i gwrdd â'r trên i fynd i Fanceinion, a'i a'i fam yn ffarwelio yn ddagreuol ag e yn dweud wrth wrtho fe i i beidio byth ag anghofio'i gatre, nath wlad, nath iaith, nath Dduw. Yym, ac fe dreuliodd yym Ceiriog flynyddoedd yy yn yy ym Manceinion o tua 1849 ymlaen tua 1865, a yn gweithio am dipyn o'r amser yna fel clerc ar yy un o gwmnïau rheilffyrdd yym Manceinion. Ac yym fe Hefyd, roedd e'n swyno y Cymry alltud ym Manceinion gyda rhyw gerddi romantaidd am fyd natur hyfryd Cymru, er fel fi'n gweud, oedd e ei hunan wedi dianc rhag hynny i fynd i'r ddinas fawr. Ond mae'n dod nôl i Gymru yn 1865 ac yn dod nôl i Lanidloes, dyma lun ohono fe fanna, yn ei ardd yn Llanidloes yn 1867, i fod yn orsaf feistr yn Nhrynibloes, a ac yn gorsaf eistedd yng Nghymru fia wedyn, gweddill ei fywyd. Ond dych chi'n gweld y trên yn ran hanfodol o'i fywyd ar lower ystyr mewn gwirionedd. Mae 'na, mae 'na gerdd yym boblogaidd iawn yn ei ddydd ganddo fe, Ti wyddost beth a wed fy nghalon, sydd yn sôn amdano fe eto yn rhyw hanner hunangofiannol, amdano fe, ei fam yn mynd i ymweld â fe ym Manceinion ac yn ffarwelio ei gilydd eto yn ddagreuol ar yy ar orsaf yy Victoria mae'n debyg yn yn yn Manceinion a chi'n gweld nhw'n mynd yn ara i safle'r gerbydres gerllaw, cerbydres oedd un o'r geiriau oes Victoria am y trên, y rhes o gerbydau felly. i safle'r gerbydres, sef, i ni, yr orsaf, ynde, yr orsaf trenau. Mae'r fam yn rhodio gyda'i gyda'i phlentyn ac eto rhyw rhyw ymadawiad emosiynol iawn rhyngddyn nhw. Ond mewn gwirionedd mae'r cerddi yma am y trên yn yn dang- yn yn yn dangos rhywfaint o'r o'r tyndra mewn gwirionedd sydd rhwng rhwng gwerthoedd y fam, y gwerthoedd traddodiadol gwledig i i fam a deniade y y y ddinas yym fo- fodern ac wrth gwrs ro- roedd y trên yn ymgorfforiad mewn gwirionedd o fodernrwydd yn y cyfnod yna. Nawr, am fod Cymru yy mor flaenllaw yn y Chwyldro Diwydiannol, Dw i'm yn syndod mewn gwirionedd fod Cymru yn cael ei gweld yn arloesi mewn llawer ffordd yn natblygiad y trên, yr injan stêm, yr injan ager fel petai, a'r reilffyrdd. Hyd yn oed cyn bod reilffyrdd yn dechrau cael eu i codi o ddifri yng Nghymru'i hunan o'r 1840au ymlaen. Hynny yw, digwyddiad pwysig mewn gwirionedd yn natblygiad y trên, er na ddigwyddodd yn syth ar ôl hynny, oedd yr hyn a ddigwyddodd ym Merthyr yn 1804. Y flwyddyn honno fe herciodd injan stêm i lawr y cwm ar dramffordd o Ferthyr Tudful ei hunan i lawr i gyfeiriad Caerdydd, lawr Cwm Cwm Taf i gyfeiriad Caerdydd. A a gwaith peiriannydd o Gernyw oedd yr injan stêm yma, dyn o'r enw Richard Trevethig oedd yn gweithio i gwaith haearn Pen-y-daren ym Merthyr. A dyna'r tro cyntaf mewn gwirionedd i injan stêm redeg ar olwynion yn hytrach na bod yn rhywbeth sefydlog. A nawr, fel fi'n gweud, daeth dim byd o'r arbrawf y pryd hynny, um, ond maes o law uh, mae trenau nawr yn dechrau datblygu, yr injan stêm yn mynd ar rheilffyrdd. A pan oedd, um, pan oedd cerbydau yn, yn tynnu, um, uh, pan oedd ceffylau yn hytrach yn, yn tynnu cerbydau, Yym, yr arfer oedd i gledre cael ei wneud o goed, ac o goed derw yn arbennig. Ond wrth fod 'na bwyse mwy nawr o ran y perianne stêm yma, roedd angen cledre o haearn, o fetel, ynde. A tro cyntaf mae'n debyg i gledril fetel cael ei defnyddio oedd yn chwarel y Penrhyn yn yn Sir Gaernarfon, tro cyntaf yn yn y byd felly yndyw e? A fe dyfodd y, y, y galw mawr am gledril fetel. Fe dyfodd hynny yn aruthrol o tua 1830au ymlaen, a mae ffwrneisiau haearn De Cymru yn arbennig yn mynd yn brif gyflenwyr lledrau haearn yn fyd-eang mewn gwirionedd o'r 1830au ymlaen hyd at y 1860au. Nawr, yn y flwyddyn 1849 fe gyhoeddodd Charlotte Guest i chyfieithiad enwog a dylanwadol iawn o'r Mabinogion i'r Saesneg. Nawr, roedd gŵr Charlotte Guest, ryfi oedd perchennog gwaith haearn Dowlais ym Merthyr, a, a doedd neb ar wyneb y ddaear pryd hynny yn cyflogi mwy o bobl na yy John Guest yn 'i, yn 'i weithfeydd ym Merthyr. a hynny yn rhannol beth bynnag oherwydd y galw mawr oedd am ledre haearn o'i weithdy, o'i weithfeydd ym Merthyr. Mae yn y nofel Tolstoi, mae Anna Karenina yn lladd ei hunan trwy taflu hunan o dan drên, a mae Doctor John Davies, ei dafod yn ei foch braidd, yn yn ei gyfrol Hanes Cymru yn yn yn dweud mae'n siŵr, meddai fe, yy mai yy dod i'w diwedd wnaeth Adnan Karenin a a'r gledr oedd â stamp gwaith Hyun Dowless yy arno fe. Yy yn ac o- o- oherwydd y bod 'na gymaint o farchnad i dedre haearn yy Dowless. yn yn Rwsia ac yn Unol Daleithiau ac yn wir mewn llawer man arall yn y byd. Nawr, fe effeithiodd datblygiad y reilffyrdd yn fawr iawn ar bob agwedd ar fywyd Cymru, a nid lleia yr ochr weledig i'r bywyd yna, oherwydd fe gafodd dyfodiad y reilffyrdd effaith amlwg iawn ar y dirwedd. Yym pan 'y chi'n meddwl am yr holl filltiroedd 'ma o reilffyrdd yn cael eu codi, a'u a'u pontydd nhw, a'u twneli nhw, ac oherwydd tir- yy tirwedd Cymru yndyfe, yy yy y mynyddir a a wedyn 'ny yr yym y dyffrynnoedd yy dwfn a chul a wedyn wrth gwrs yr holl arfordir sy'n perthyn i Gymru, roedd yn golygu fod yna campweithiau peirianyddol yn rhyfeddol yn, yn, yn, yn, yn digwydd, ynddo? Um, I chi'n meddwl am y pontydd tiwb yma, er enghraifft, oedd yn mynd dros afon Conwy a, a dros y Fenai, ynddo? Um, Pont Britannia. A chi'n meddwl wedyn am, am torri hafn, y cutting ma, torri hafn ym Mwlch Trelerddig, uh, rhwng Carsws a, a Llanbryn Mair. Uh, yr, yr hafn ddyfna yn y byd, mae'n debyg, ar y pryd. A mae'r beledwyr yn canu clodydd y campau yma yn frwdfrydig iawn. Uh, mae Ywain Meirion, er enghraifft, y beledwr o ardal y Bala, mae ganddo fe sawl baled am y reilffyrdd. gan gynnwys un â'r teitl 'Mawl-gerdd i Ffordd Haearn Machynlleth a Drenewydd', hynny yw, luniwyd adeg codi'r reilffordd honno yn y 1860au. Mae Menna Thomas yn mynd i ganu rhai o benillion agoriadol y faled hon, a fel y'ch chi'n gweld, mae'n dechrau mewn ffordd nodweddiadol o'r baledi yn gwahodd bobl i i ddod i wrando, trigolion Sir Drefaldwyn yn yr achos yma, dewch, cyd nes ewch, yndyfe, a a a rhoi cysbrandaliad i'r i'r gân yy ddifyr yma sy'n mynd i ddod. A mae'r mae'r penillion cynta yn yn olrhain mewn gwirionedd yy llwybr y y daith. y llwybr y Drenewydd, o'r Drenewydd i lawr trwy Garno ac yn y blaen, ac yn dod fel yy yn yn yn yn dod i drwy ganol Craig Talerddig, medde i un o'r ffenethe nodedig ydi'r darn. A, ac mae'r mae'r mae'r gan wedyn yn mynd mlaen i ddisgrifio gwaith y gweithwyr yma yn, yn, yn, yn, yn ceibio ac yn taro ac yn gwthio ac yn y blaen i, i greu'r llwybr yma ar gyfer y, y reilffordd, oedd pawb wrthi yn, yn, uh, yn egnïol iawn. Ac wedyn, fel sy'n mor aml y wir am faledi, mae yna, mae yna gitsgan wedyn i bob pennill. Gwir glod i Davies Tron. Davies Tron oedd uh, David Davies Llandinan, un o byddianwyr mawr yn codi reilffyrdd a yn berchennog Yym yy falle glo yy hefyd yy ar ôl hynny a a a chael cyfoeth aruthrol yn sgil hynny i gyd. A Safin wedyn, Thomas Thomas Safin oedd hwnnw, yy cydweithiwr iddo fe ar un adeg o o Groesoswallt, a a phawb a'i gweithwyr Gwiwdeg, hynny yw mae'n canmol y peirianwyr 'ma a'i gweithwyr. Fel o'n i'n dweud, mae mae Menna yy Thomas nawr yn mynd i ganu rhai o'r cynullion yma i ni.

Yr hynod adeg hon.
Nawr, roedd y datblygiadau newydd yma, hynny yw, oedd y beledwyr yn eu canmol nhw'n fawr ac yn rhyfeddu at rai o'r campau peirianyddol yma, ond roedd y datblygiadau newydd yma hefyd yn gallu peri dychryn yn ogystal â rhyfeddod. Er enghraifft, mae yna faledwr o'r enw Macwyn Môn, mae ganddo fe um, faled sy'n sôn am uh, rhywun yn teithio o Gaergybi i Lunden a'r um, tren newydd, a tren na wedyn yn mynd trwy uh, Bont Britannia, y tiwb yma, um, ar y ffordd, y tiwb mae'r gorwyd gan Robert, well, waith Robert Stevenson. yy agorwyd yn 1850. A mae'n adrodd am ddyn ar y trên yna yn dod yn sydyn nawr mewn i'r tiwb ac yn dychryn wrth feddwl i fod e fel Jona wedi cael ei lyncu gan ryw bysgodyn mawr. Ac wedyn mae'r ma un faled wedyn yn mynd mlaen, mae'n sôn am y cyffro mae'r trên yma yn ei achosi. Uh, chi'n gweld cŵn yn cyfarth hynny yw, mae yna ma sôn wrth deithio trwy'r dolydd a'r meysydd mor chwyrn, y gwartheg a redant a chodant eu cyrn, wedyn mae'r meirch yn plancio, mae'r gwydde yn, yn, yn dan bleber ac yn y blaen. Mae'n dychryn yr anifeiliaid. Uh, a mae yna, mae yna, mae yna, yn, yn y darn yn union cyn hynny, mae yna sôn am, am hen wr o ben machno yn clywed uh, sŵn chwiban y tren ac yn meddwl mae gwiber oedd e, meddwl mae neidr oedd e. o'i chlywed hi'n piffio a ffrio mor ffraes. A mae'n dweud i bader mewn pryder ac yn dychwelyd adre ryw ffordd arall. A mae'r darn fach yna o'r faled yn dangos yr ymgorfforiad yma o wrthdaro dau fyd, y byd modern, byd y trên, a'r byd gwledig, traddodiadol. Ond yn gyffredinol, croesawu dyfodiad y rheilffordd mae'r beledwyr, a hynny'n frwdfrydig iawn. Maen nhw'n gweld dyfodiad y rheilffyrdd yma yn dod â lles mawr i'r wlad ac i economi'r wlad. Mae Iwan Meirion, er enghraifft, mewn, mae ganddo fe faled arall â'r teitl 'Cân Newydd am Ddisgwyliad Daionus i'r Cymry trwy Wneuthuriad y Ffyrdd Haearn trwy'r Wlad'. neu mae Maria Williams, er enghraifft, o ardal Llandysul, mae'n disgrifio'i hunan fel hen wraig fach anllythrennog, ond mae'n sgwennu baled, um, a'r, ar faled honno'n canmol y sgoiar lleol am i ymdrechion i, i ddod â, â rheilffordd i ardal Llandysul. Mae sawl baled wedyn yn disgrifio teithiau ar leiniau penodol, yn aml iawn leiniau oedd, oedd newydd cael eu hagor neu oedd ar fin cael eu hagor. A wir, mae'n ymddangos bod y Baledwyr yn cael eu comisiynu gan perchnogion y rheilffyrdd yma i roi cyhoeddusrwydd i'r mentrau newydd yma. Ac fe gawn ni wir David Jones o Lanbydder, o Lanybydder, un o'r un o'r Baledwyr boblogaidd y dydd. Mae ganddo fe faled am reilffordd arfaethedig oddi fod i rhedeg o Gyfyrddin i Lanidloes. A mae'n annog bobl i fuddsoddi yn y fenter yn y Falet. Drowch â'ch arian, medde fe, yn ddi-drwbwl. Fe ddaw interest arni'n ddwbwl. A mae 'na, mae 'na un Falet arall yn, yn, yn ddifyr iawn, yn disgrifio taith trên yn, yn dod o Sir Benfro trwy Gyfyrddin ac yna'n newid i fynd ar lein Pencader. Ac ar ochr y Falet, bryntiedig, bob hyn a hyn fe gewch chi'r geiriau newid trên Mae hynny, mae'n dod i, i gyfyrddin, i, i orsedd cyfyrddin, ac yn ymyl y, y, y pennill na, mae'n newid tren, mae'n dod i orsedd pencader, a mae'n mae nodi'n newid tren. Hynny yw fel bethau chi disgwyl i chi fynd ar faled argraffedig gyda chi, roi cyfyrddiadau chi ar y daith. Fel, fel ni'n gweld, bydd mawr yn dod yn economaidd gyda dyfodiad y tren mae'r baledwyr, a mae'r gair llawnder yn digwydd yn aml iawn yn y baledi. A mae'n rhaid cofio, wrth gwrs, fod y cyfnod dechrau datblygiadau'r trenau yn gyfnod anodd yn economaidd yng Nghymru, y pedwardegau newynnod fel o'n nhw'n cael eu galw. Ac yn wir, fe ddaeth rhywfaint o o lewyrch economaidd yn y pedwardegau, yn y pumdegau a'r chwedegau yn sgil dyfodiad y trenau, ac oedd y baledwyr yn gweld hynny, yn gweld fod yna fwydydd gwell yn dod a diodydd gwell ar gael, bod y marchnadoedd yn mynd i ffynnu'n well, y nwydde'n gallu cael eu cario yn gynt o le i le ac yn rhatach ynde, a twristiaeth hefyd yn yn datblygu. A mae'n ddiddorol hefyd weld mor aml mae yna sôn am dripiau i Lundain yn yn cael eu crybwyll. Mae Macw i Môn yn y Faled wedi cyfeirio ati'n barod er enghraifft ym 1850 yn dweud bod rhywun nawr yn gallu mynd o Gaergybi ar y prynhawn dydd Iau, treulio dydd Gwener yn Llundain yn siopa ac yn gweld rhai o ryfeddodau'r ddinas honno, ac wedyn bod nôl, meddai fe, erbyn nos Sadwrn yn bita ei swper mewn mwynder ym Môn. A mae Levi Gibbon weledwr o Sir Benfro, mae fe yn croesawu yn fawr dechrau adeiladu'r rheilffordd o Abergwaun i Lundain yn 1845. Mae mae baled gan Levi Gibbon sy'n croesawu adeiladu rheilffordd o Abergwaun i Lundain yn 1845. A mae'n sôn fan'na pa mor rwydd nawr fydd i fynd i Lunden. Bydd Abergwaun yr hyn o dro yn dweud to London we will go, wel dyma sbri Abergwaun cael gwered Lloegr gyda'r traen. Ac wedyn mae merched Mathrig ar llaw Abergwaun fan'na, yy maen nhw'n gallu teithio mellach nawr i i i i gael mwy o ddewis o gariadon, y merched Mathri yn ddi-lai, gaiff brofi cusan Dic a Dai, ac ni fydd un o'r rhein cyn hir yn ochen mwyach am gael gwir. A mae'n arwydd o cawl mewn gwirionedd, mae un o'r baledi mwyaf poblogedd am y trên ar y taflenni baledi 'ma tua diwedd oes Victoria a mewn i oes Edward oedd un gan weinidog bedyddiedig o'r enw Waldo James, a mae e'n sôn am rywun yn colli'r trên trwy godi'n hwyr ar fore Dy' Llun. Ac oherwydd colli'r trên wedyn, achos bod e wedi cysgu'n hwyr, mae mae'r holl gyfleoedd oedd o'i flaen e yn ystod y dydd 'na wedi mynd i golli. Nawr mae Gwenan Gibbard nawr yn mynd i ganu rhan o'r faled honno, y faled 'Mi Golles y Trên'.

mae'r beledwyr. Ond fel gyda pob newid, ym mhob oes mewn gwirionedd, mae yna gweddau negyddol yn ogystal ag agweddau cadarnhaol i bob newid. Ac oedd hwnna'n wir am ddyfodiad y reilffyrdd. Yn economaidd, er enghraifft, mae'n wir fod 'na lewyrch wedi bod yng nghyfnod cynnar datblygiad y reilffyrdd, ond roedd y reilffyrdd 'ma wedi cael eu codi, nid fel rhwydwaith genedlaethol Gymreig, ond ar hap a damwain braidd. Yym, ac yr oedden nhw, fel ein priffyrdd ni hyd heddi mewn gwirionedd, yr oedden nhw at ei gilydd yn arwain allan o Gymru. Ac yn Lloegr, yr oedd pencadlys y rhan fwya' o'r cwmnïau rheilffyrdd 'ma hefyd. Um, ac felly, er uh, y llewyr economaidd tymor byr yma, yn y tymor hir, roedd uh, dyfodiad y reilffordd yn niweidiol i rai agweddau ar economi Cymru. Cymrwch i'r diwydiant gwlân yng Nghanolbarth Cymru, er enghraifft. Fe all hwnna ar ei lawr oherwydd gystadleuaeth yn sgil dyfodiad y tren. Um, roedd um, y porthladdoedd bychan wedyn yn, yn gogledd y gorllewin Cymru. Um, yn yn lle anfon nwyddau allan o'r porthladdoedd 'na wedyn, oedd e'n rhwyddach roi nwyddau ar y trên, ynde? A mae'r rheina yn diodde'n economaidd oherwydd hynny. Ac ni'n sôn fanna, wrth gwrs, gyda'r Canolbarth a, a'r Gogledd a'r, a'r Gorllewin, fel rhai o gada, gadarnleoedd y Gymraeg o hyd yn y, yn y cyfnod yna. Ac yr oedd uh, dyfodiad y rheilffordd yn niweidiol i'r Gymraeg ar lawer ystyr. Yy mae'n arwyddocaol fod yn yn yn yym Baled y Lefi Gibbon, er enghraifft, mae pobl fel Gwain yn dweud yn Saesneg yng nghanol y Faled Gymraeg, To London we will go. Ac wrth gwrs, roedd y dylanwadau Saesneg nawr yn gallu treiddio ymhellach ac ynghynt gyda dyfodiad y trên. A wir, mae talhaearn y bardd poblogedd talhaearn yma yn dweud yn 1865, medde fe, pan anwyd y steam engine, medde fe, ganwyd angen, sori, pan aned y steam engine, ganwyd angau, angau y Gymraeg. Nawr, doedd hwnna ddim yn wir, wrth gwrs, ond mae'n dangos y bygythiad oedd i'r Gymraeg oherwydd dyfodiad yr Eifl. Ond mae'r Beledwyr yn dawel iawn ynglyn ag unrhyw effeithiau negyddol oedd yn, yn, yn rhwm wrth ddyfodiad yr rheilffordd. Mae ambell un yn sôn am lyfryddiaeth ar dren er enghraifft, neu am rywun yn, yn, yn llydrata oddi wrth rywun ar dren. Ond yr ymateb yn gyffredinol oedd croesawu y dyfodiad y trenau. Nawr, fel yn papurau tabloid ni heddi, roedd y taflenni baledi yn ffynnu mewn gwirionedd o ran eu gwerthiant a'r sgandalau ac a'r drychinebau. A dyna mewn gwirionedd un o'r ychydig enghreifftiau o faledi sydd yn sôn am agwedd negyddol ar ddyfodiad y rheilffordd, sef y baledi yna sy'n sôn am ddamweiniau trenau. Mae yna un, er enghraifft, sy'n adrodd am wrthdrawiad rhwng trenau ger Port Talbot. A mae yna un arall sy'n sôn am chwech o bobl yn cael eu lladd mewn damwain ar y trên wrth ddychwelyd o Sasiwn y Methodistiaid yng Nghaernarfon yn 1866. Ond mewn ffordd od, anuniongyrchol, mae, mae'r, mae'r faled yna yn pwysleisio, fel ni'n gweud, yn anuniongyrchol effaith cadarnhaol dyfodiad y trên ar rai agweddau ar ein bywyd diwylliannol ni. A hyn yw, roedd bobl nawr yn gallu teithio ymhellach ac yn rwyddach i gyfarfodydd pregethu, fel yn yr achos yna, neu i gyngherddau, neu i eisteddfodau. Yn wir, mae'n arwydd o cael, mae yn y 1860au y datblygodd yr Eisteddfod Genedlaethol, oherwydd roedd bobl, erbyn hynny, yn gallu teithio ar drenau yn weddol o rwydd ac yn weddol o rhad o bob rhan o Gymru, ynde, a, a thu hwnt, wrth gwrs. Um, a ydych chi'n gweld hanesion am gore, er enghraifft, yn llogi trenau arbennig iddyn nhw'i hunan i gludo nhw i gystadlu mewn eisteddfodau. Ond, fel dwi'n dweud, croesawu reilffyrdd yn ddiamod fron yma ar Beledwyr, a mae hynny'n eironig mewn un ystyr, oherwydd erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae'r taflenni baledi yma wedi chwythu plwc mewn gwirionedd fel cyfrwng diddanwch ac adloniant. Mae'r beledwyr i bob pwrpas wedi peidio crwydro'r wlad nawr, maen nhw wedi diflannu oddi ar y ffyrdd felly. Um, ac un reswm am hynny oedd twf papurau newydd. Oedd bobl yn gallu troi at papurau newydd a cherddi mewn papurau newydd am i adloniant erbyn hynny, ac roedd y trenyn allweddol yn natblygiad y papur newydd. Hynny roedd gohebwyr nawr yn gallu teithio'n yn, yn, yn weddol o'r rhwydd yn eitha pell i gasglu newyddion, ac roedd y papurau newydd i hunan yn gallu cyrraedd bobl uh, yn, yn reit gyflym, uh, uh, cyrraedd y gwsmeriaid felly trwy gyrru'r uh, papurau newydd yma ar drenau. Beth arall sydd yn wir wrth gwrs uh, erbyn diwedd oes Victoria, mae yna dwf mawr mewn mathau eraill o adloniant y torfol, y cyngherddau, eisteddfodau ac yn y blaen. Ac roedd y trên eto fan hyn yn allweddol yn hybu datblygiad y math yno o gloniant, yn cludo bobl nawr ar drenau i ddigwyddiadau um, trwy'r gysylltiadau uh, weddol o gyflym a weddol o rhad oedd ar gael erbyn hynny. Felly, yr eiron yw, er bod y bailedwyr yn croesawu dyfodiad y rheilffordd, yn frwd iawn iawn um, yn y pen draw, yy roedd y trên falle'n fwy cyfrifol a na dim am dranc y faled a a thranc masnach y baledwyr.